Yo, míedo agu na xexekɔna katã, ye míedo ŋdi ŋudɔ kple fiẽ ku ɖe afi yi ke nèle hafi mía kpɔm e, míeva míaƒe e, aƒewo me kple míaƒe dɔwɔƒewo be míagate aɖe dzi na mía fofo ɖeka. Abe mía katã míenya na tɔgbui Azuma Manetsiagbe, tɔgbui Omoki 7779 International Weather Forecaster, ele mía gbɔ e, alo míege ɖe edzi le eƒe agbasa me míase nya ɖeka.

le enuawo katã ta ƒom. Míedi be míabia eye míanya be ɖe afi kae kɔnu ya ƒe gɔmedzeƒea dzɔ tso. Susu ka tae wòle be kɔnu vevi ya nage ɖe tome eye kɔnu ya ɖe ƒe sia ƒe be enu wònye loo alo ɖeko newɔ ge sẽ kɔa, agade asi enua? Míedi be míanya, míatɔ.
mede akpe na ŋudzrativi aɖe, medo egbe na xexea katã le ŋutrɔ ya dzi eye mebia lãmesẽ, mebia ŋgɔgbe yi, mebia gɔmesese na ame sia ame. Ekɔ nu yaa.

be kɔnuya la, kɔnua ŋutɔ ɖe ɖo kofia, dzɔdzɔmea ŋutɔ ɖe ɖo kofia be maɖe nɔnɔme ɖo kɔfia. Nɔnɔme ka woɖe fia o? Memlɔ anyi. Egbɔ abe zã ga ɖeka yina ɖe ga eve ye mekpɔ be ame aɖe ƒo ʋɔ nam. Wogaƒoe ke ye mebia be ame kae wobe yewoe. Wo ame ka o wobe mado va. Medo dzi ɖe tɔgbuiwo. kple ablema ŋuti ta yi medo. Eyi medoa, mekpɔa dzidolanɛ, mekpɔ logo le ŋgɔgbe. Aƒenya me le klikɔ xɔme lota kɔa aƒea katã va zua vesu. Yɔ be dzɔdzɔmea be yewoava biam nya aɖe. Ewɔ nenema nyemegavɔ̃ o. Ye wobiam be ɖe mí amegbetɔwo ɖe ame ka ŋuti míle le anyigba ya dzi. Míamewo míle amlimamawoa kple Ŋeduwo woƒe asi me woƒe meɖomti gake kpɔtɔ. Be yiwo atiwo egbewo ye ŋuti mí amegbetɔ mí le le anyigba ya dzi. Ya me gblɔ ɖe be meɖe kuku le go ka me. Ebe adze gɔme be exɔ ya me tu ɖe nukɔ sɔgbe me ba tie. Anu atike yiwo me ɖana ɖe nukae me ba ti me ke wo kple woƒe amakpawo. Wobia be vodu yiwo le gbɔnye me le yɔyɔ amewo le nu wɔm le gbɔ le nu ka wokɔ li vodua o. Ne be gbewo, ameawo kple atiwoe. Eyi mía tɔgbuiwo wole yiyi ɖe nu ka wokɔ fi ka ye wobena ɖo. Ne be avewo. eto tome. Ke fifia ɖe mide dzesi woa? Abɔ be mide dzesi wo ebe le go ka me. ya me mele kuku nɔ no yi dzi woƒe ame ɖewo de dzesi ati ɖewo abe logo abe wò ɖum ame ɖewo de dzesi ati te ame ɖewo de dzesi eŋu dzi ta eye wode dzesia ye ko gbɔ wokpɔna.
Womevɔna le ame. womevɔ̃na le ame kpɔtɔewo ŋuti o. Gake yewo yewole yewole gbɔgbɔ me yewole Mawu me yia blema me yi kaka egbɔnyee wòhiã be nodɔ yewo ɖa be ne yewoava biam nya. Ne mate ŋu ade dzesi yewo be míaƒe atikenu nu míaƒe agbalẽwo, míaƒe xɔwo, enu sia nu yi mízãna akpa gãtɔ la, wodo tso atiwo kple gbewo mea? Nenye be mate de dzesi nuyawoa, yewoagblɔ yewo pete yewoƒe enya ɖekaɖeka, ame ye le ŋgɔgbe, ame ye kplɔe ɖo, ame kee va yewoana manya. Ta. Yewo dzi be maɖo ŋkeke. Yewo hã yewo akpe yewo tɔ bubuwo yewo ke le anyigba bubuwo dzi be te ne yewo ne maɖu azã mana ɖuɖu yewo. Ke fiawo manye klikɔ anyigba dzi alo vota anyigba dzi ko. Ao xixia katã.
Ok. Ne megblɔ be mese. Vɔ ale yi wova wònye be logo ya le ŋgɔgbe, adzi do kplɔe ɖa ko wole dzodzom wotrɔ le tɔtrɔ nenema kakaka wova le line me agbe yi va nye susɔea le megbea hafi menya be ya ƒo megbe le gama ya va nye sɔgbe. Okay. Eyi dzi woƒona bɔl le. Eyi dzi woƒona bɔl lea me egbe me tɔ susɔea. eye woklã be yewodzoa le zãme mea, eya sesẽ ɖe ŋua tsi gã aɖe dza. Medzo ge ɖe xɔme abe nɔvinye yi nɔna gbɔnyea eyi ɖe aƒeatɔ me. Mefɔ menɔ anyi mebu ta me kakaka. ne mekɔ asaŋku harmonika ma meku keke kɔa ne memla anyi ke le eƒe ŋkeke tɔ alo ŋkeke atɔ megbea meva tɔ nye ƒe me le abɔtsi me batu me fia ye mena nɔvinyewo me yewo nye agbasiviwo ɖewo Ye gbeɖiɖia gblɔ nam be maƒo zogbɔ, mɔlu zogbɔ, ne mama ɖe ati ɖe sia ɖe gɔme. Ta meva ƒle rɔbagba viwo zã wole aƒea me. Ye meƒo zogbɔ wòfa, ɖe sukli, kɔ nyinɔsi ɖe edzi. Maɖewo pete gɔme kpla vewo me gblɔ nɔ be nya yiwo ke wogblɔ na la be mese yi. Mawo me tɔ ye nye akpa gbãtɔ. Akpa e míaƒe nukpɔlawo miawoe gazɔ ake míeda akpe be mi le kpe mi Avodran TV e ye e ɔnea he ŋkɔ be enya me ke ne ɖo kulɔ na ɔna ŋkɔ nye Avodran be luge ne kpɔkpɔ. ŋutsimaŋu agblɔ ŋutsimaŋu. Míate ŋu ame ɖe ƒe ƒomedzi ƒe hã abia biabia ɖe ale yi ke atiwo vaa, ame ka ɖe dzi be ye nedze wɔna gɔme le nyitsɔfi ɖa gbe eŋu eke etsɔ memee ɖa egbe kɔ si ɖaa. Alekee nya ɖoɖowo nya ka wogbɔ na wò ye nèzɔ ɖe edzi ɖe? Nu kae do go tso wo katã wo gbɔ?
Yoo, meda akpe Ke yi míƒo zogbɔ ma vɔ emegbea, meva yi ɖe ɖokuinye me bia Mawu yi le menye be ɖe nu kae mate wɔ akpɔ do dzidzɔ na dzi. Amli ma gblɔ nam be madzi elã vɔ nenye exe. ye meva dzi dɔ. Dzi ahɔnɛ, menye ahɔnɛ ɖeka o. Wogblɔ nam be hafi mate kpa tsiwo petepete le xexea me woava kɔ ɖe agɔtimegbatumenyigba ya dzia, wofiam kɔnu ɖewo be mawɔ mewɔ wo wobe le ti ya me mi le nye le ti nea ne nye me te wɔ le le ti nea me o la ke le ti atɔa me nu wo Ya vava gblɔ be, O, ame ɖeke mesena nu tso gbɔgbɔ gbɔ aɖo kpli wò. Xexea katã mati wo be mana yewoaɖuɖua? Nyemana be mage ɖe le tsia tɔa me. Awu zi ɖeka hafi le tsia tɔ nava. Eye va wɔ be miva dze kɔnua gɔme le ɣleti enea ƒe ŋkeke blaeveawo enyi yi ke nye Fira yi do megbe egbe ŋkeke tɔ. Ke yi mi va ɖo le fi la ma gbea, wonam game be ne gaƒoƒo ma ɖe la, mi da xɔ amedzro. Ba tio dza so teƒe vovovo ava. Vɔ ne yebe wova ɖoa, atiwo katã azri wo ɖi. Eye atiwo katã le fia godzia, wome wome nane o. Wome ava ʋã o, wome wɔ naneke o. ye xixe ma zi ɖoɖoe xevi kura maxlɔ koklo makuatɔ. Nyateƒe yi game asua. Edzɔ nenema pɛpɛpɛ. Xexeame katã fa zi ɖoɖoe. Mase egɔ tsitsri kura be xɔxlɔ̃. Le abe miti wɔ megbe la wona menya be fifia wova ɖo vɔ. Edze be mina tsiwo aƒeya me lolo ŋutɔ. Aveawo kpe ŋutɔ. Ye miku tsi ɖe bɔkiti me. Nye ŋutɔ mesɔ bu ta. Ye mi le tsi sɔ ɖe ati ɖe sia gɔme miawo zɔ miawo zɔ miawo zɔ. Kaka kpe aƒea katã avɔe dɔdɔ yawo katã egbewo dzi kpe ɖo. Akpa velia
ewu le fi ma. eye wò akpe mía akpe dam ne míaƒe nukpɔlawo be míegawɔ ɖeka kple mí. E, míatɔ egbɔ nya vevi aɖe fia dzɔ dzi nam be amlimantɔ ye ɖe enua fia ye wòe zɔ ɖe edzi kɔa ye kpɔ e, nutsotso nyui aɖe alo ye kpɔ nɔnɔme nyui aɖe abe ale yi ke wogbɔe kɔa woɖi efia ye. Ame ɖe kuku megadi be mabia be etsɔ yi ke ne va yia míaƒe ŋku kpɔ nane yi ke gbedodoɖa tɔxe aɖe va yi ɖe edzi yi ke nele dzadzraɖo tɔxe aɖe me. Medi be manya alo mía katã mídi be míanya be afi kae dzadzraɖo ma etso hafi va eye e e amlima ne dzɔ tsɔ ɖe nu ka nate ŋu agblɔ aku ɖe eŋuti na mi. Yoo, nu yi ke mate ŋu agblɔ nye be eyi eza do le fi ɖe agbemeza mea, hm, ame ma gblɔ nam be ne èkpɔ amedzro ye wona teƒewoa, edze be nàɖi tsa le wo ŋuti akpɔ be ame sia ame mlɔ anyi. Ta yi woƒo zã ga ɖeka yina ga eve la, Megazɔ abe azãkuvi ma, ye metɔ lifi zuzɔ, ye megaɖi sa atiwo pete dzi hafi mitrɔ gbɔ. Eye miɖi sa kakakaka miva ɖo agɔti gbɔa, eƒo nu ƒo na.
Agɔtia ŋutɔ eƒo nu ƒo nu. Be.
Eye nye ame yi ke dana asi le amegbetɔ ŋuti hafi wòdzona le anyigba ya dzi. Eye sana sa kpli ta maku tsi ɖe agba me kpe ne nɔ me. Mada ɖe yi gbɔ mado gbe ɖa. Seƒoƒo yiwo le yi dome alo gbe yiwo le manye de me ne mado gbe ɖa. Ame yiwo le nu le gaƒoƒo ma mea, Ne woƒo xlã atia mía dzi hã egɔtia, ne mía kusi aklɔ ŋku me akpla asi. Míwɔ ya tse le gaƒoƒo ma me. Ke yi nu ke le meme na gbe la, awu yi ke medoa eyi mege le Togo nyigba dzia, wodɔ ama ɖeka ɖo ɖe agbɔnye.
Efia be ame ɖeka eva gbɔ wò abe dɔla ene. Dɔla ene.
Ne nye awu dzi da ƒe ame tsia vɔ. Ke togodɔ gagblɔna be ehelevi. Ye va tɔ ɖe gbɔ nye be ne woawɔ kɔnua nɔnɔme yi ke manɔ la, awu yi ke mado la, edze be awua nenɔ green. Français be vert, Hebreo be gbemumu. Woasɔ kple gbewo kple atiwo ƒe aŋgbawo. Matɔ nane ne wokɔ do ɖe edzi le kɔme va yi. Enu ma nenɔ ŋutisi ɖiɖi ke nye woyɔna be jaune le English me woyɔna be yellow. Wofia amakpaɖiɖi ƒe nɔnɔme. Woatɔ wò akaka va anyigba me ye maɖo hafi ne meƒo nu na atiawo kple gbeawo hã woase. Ye nye akpa etɔ̃lia. Akpe.
E, ke ye mi wɔ ŋa vɔ ɖe, aleke na wɔ nya be e, amli mawo dzɔdzɔma atsiwo kple egbewo woxɔ gbedodoɖa.
Yoo, wona menya be nenye be nu yi ke míeɖa, míeɖa mɔlu, míeɖa zigɔkui, míeɖa aboɖa, wowɔ gbe, ke woɖuna wole gbɔgblɔm be salada. Ye mi tɔ elãwo, exɛ ye wo mi wɔa, mi tɔ wo enu vovovo kpe ɖe wo ŋuti. Azi, koklozi. Wo na mi ɖe do ɖe atsɔ ƒe te gɔme te ɖe wo ŋuti bababa. Fi ma wa ɖu nu le ma. Wo be ya mi ma ga de agba me o. ne aku kɔ ɖe duawo me. Yewo na game tututu nuɖuɖua ne sɔgbe. Ye yewoa xɔ. Vɔdɔ ŋgɔgbe le saa. Wɔbena amedzro va zeo le du yi ke me ezo mele wa. Be dze be masi bosomi nayo yi ke nye kendre. Dami ƒle kendre zã tsi ɖe atiwo katã elabe ne elé ŋku ɖe fia woa, ave ɖeɖe. Nu siwo pete ƒo xlã le zã me. Ke ye wole nua ɖa kakaka game dza su la, awudiga gblɔ na be game su be yewoɖu nu. Ye me ʋu du be kabakabakaba, eye nɔ gblɔ ne nyɔnua be nɔ me ɖa nua vivia ne nye be mi va kɔ nua yi nɔ me xɔe la, wo ɖo problem. Wo nɔ gbe gblɔ nam be ne nye be me wɔ kɔnu ya, ye me kɔ nuɖuɖuawo dze yewo na. Neti metsa, eya ƒo ƒo xlã xexea geɖe mafi ɖe oa, efia be yewomexɔ nu o. Enye akpa nelia. Eh, ke efia be tsɔ ma me va, mekpɔ be etsi dza. Ta efia ko be wɔna ya ke nèwɔa, wo katã dzɔdzɔmea, exɔe. Eh, mía tɔ mele kuku me dzi be mabiabiabia vevi aɖe. Nu ya ɖe, ɖee wòanye nane yi ke mía amegbetɔwo katã, xexea katã nanɔ wɔwɔm maa? Alo míaxɔe ade eme ade bubu ati kple gbewo ŋua? Ye na be mebe wò Avudra TV nava nɔ nu ya teƒe ɖe nàme ne xexea katã. Elabe le míɔ mía gbɔ le Amenetia Gbeƒãgbasa la, míde dzesi ŋkeke ya tɔxɛ be ƒe sia ƒe míanɔ wɔm.
Aɖo ŋku ŋkekea dzi.
Woanɔ tɔxɛ.
Ɖewo ma yi eye abia gavɔwɔla asitɔtrɔ aganɔ ŋuti sua amlimawo gbɔ. Ye va wɔe be eyi mi ma nene ƒe nuɖuɖua etsi dza. Eya ƒo. Wɔe be mekpɔ dzidzɔ kaka yi ɖe nye Mawu gbɔ. Etsi ma dza kakakakakakaka enu va ke egbe kɔ si la, ya teƒe kɔ nu eyi dzi. Akpɔ be nu geɖe akpatɔ lia.
Yo, míatɔ mɔ ɖe kuku me dzi be mabia ye atsiwo va gbɔwò alo egbewo va gbɔwò ƒe tɔ mawo ɖe. E, wogblɔ nya tɔxɛ aɖewo na wò nàte ŋu ama kple mía yi ke aɖe vi na edua dza xexe bliboa katã. Ẽ, atiwo kple gbewo na menya be yewo ŋuti míle. Ne míede dzesi yewoa, míaŋu. Zokatsible, atie, etsi yi mítɔna, egbee, nu sia nu, vedu trɔ ɖe sia ɖe le xexeamea, ne gbe mele me o, amea la nɔ me. Ye woɖe wo ɖokui na ame ya be dɔ yi wɔna. Eye wodzra nu ɖo. Eɖewo be yewoe gblẽna nu. Eɖewo be yewo nye dɔlawo. Eɖewo be yewo le ŋgɔ na wo fia nu vovo. Ya nye nu mía va fia vovo le gaƒoƒo nyuitɔ dzi.
Yehowa kpɔ mía tɔ. Mía akpɔ dã be ate ŋu enya ma ɖem ne mí. nukpɔlawo míae le Avutra TV ƒe nukpɔmɔ dzi yi ke míele Tɔgbui Azuma Amenetsiagbe ƒe agbasa me le Batume ƒe anyigba dzi. E, míatɔ, míaɖe kuku, míadi be nàxlɔ ŋkeke bliboa katã vevietɔ amewo ke le eŋugbla me yi womede dzesi e, wɔna vevi yewo ɖe. Nya ke le asiwò nàgblɔ no kple xexe bliboa katã. Gbegba.
Eyie mi wɔ kɔnua enu ke le egbe kɔsi ɖa. Wona me nya be mia te he na tiɔ.
Wata he na tiɔ. Ehe ali lɔ.
Wɔ be ne mia dzi nu me ɖe nu na wo. Wɔ be mi va dzi kla la mi ze. wosa ɖe atiwo gbo fi sia fi ye míle pɔɖa na wo. Wole pɔɖa ŋuŋu na wo kple lavinda. Ke numeɖenuawoa, míeƒle biskuiti, kpetsike, sukli ye ne wole nua na wo le da ɖom akɔme be ne woasɔ ɖe nu me hafi woadzo. Eye wosɔ didi ƒo eye wominya kple mimenya wo pɛtɛ. Ke nu ye gava nya mli ma gawɔ nuku na me nye be wo na me nya be na tia wo ke wo so dzu bubu me va wa trɔ dzoa esi ɖo la trɔ ɖe ta abe miti wa me etɔ alo aɖabɔ pɔpɔ wa me tɔ kɔe la ke zi ɖeka ko ma nya be atia wo trɔ dzo ke ɖoɖo la ga zi edzɔ nene ma pɛpɛpɛ. Nui medi be mana xexea nenya le gaƒoƒo ya me be xexea ɖe eƒe ayeme sɔ fia mi. Ame yiwo nye hunɔwo, ame yiwo nye tɔbokɔwo, woawoe le na amewo kple ameawo. Ame aɖewo de dzesi ati ɖekaɖekawo ko wɔnɛ. gake medi be mana no nya be ne ave le wo gbɔa, no lé be nɛ. Woadzi ɣeyiɣi woana nu wo. Ne ati le aƒewo me la, na nui ne ɖu. Ne detsi le aƒewo me la, na nui ne ɖu. Hafi ne le wo zã woaɖo woƒe egbewo na mi. Ye ta blematɔwoa, woɖona ve ɖewo dana nyi ko wogblɔna be fɔre sakre, secret forest. Ametsitsiwo gena ɖe avea me woɖaa nu. Vɔ womenana atiawo ɖeka ɖeka ɖeka o. Ati yi ke wokɔ tu te alo ne tɔ ɖe le fi ma wokɔ tu tea, ye gbɔ ko wodaa nua ɖo hafi woɖuna. Gake wogblɔ na mí be meɖe o. Tamedzimemanɔameyiwo katã nye hunɔwo, ameyiwo zãna ameawo sɔ wɔna atikewo, wole bublu do, ameyiwo le ee facebook, ameyiwo le youtube, ameyiwo ke le teƒe nui vovovowo, wole gbewo fia gake womele bubu dem gbe ŋuti o. Ewɔ gbɔgbɔmetɔ aƒua ƒe godo ana woazɔ gbewo tike aspre nu yɔ gbewo pete mi le kɔbu na xexea. Mi dzagbagba mi ade dzesi nu yɔ. Ame yɔ ke awa tsa gbewo Atɔ tsi wo nya be gbea egbe vɔe anɔ dzadzra na ɖeviwo, anɔ dzadzra na amewo, anɔ sɔsɔ na amewo la me ɖo no tasi elabe gbe yi ke me de gbe wo si la na ame ɖe ga wɔ mistake ma ne dzra tsia na ame ɖe no sɔe wo ŋutɔ azɔ me le wo xɔ me nu. Mi tɔ tsi vɔ, mi asɔ da dɔ vɔ. Mi tɔ tsi vɔ akɔ ɖe ame ɖe le dzɔgbe vɔ me. Mi ga tɔ tsi vɔ be ne mi kɔ gble nu. Xixeawo katã me same ne se. Pastɔwo, ŋubɔnɔ, sɔfowo be tɔ va zu ma me ne tsi agbe be amli ma dɔ yi ɖo ɖa wo gbɔ. Mi abe dukplɔlawo, wo ɖo na ŋkeke be gbea nye eh, eh, Ati do ŋkeke. Abe atiwo ƒe ŋkeke. Atiwo ko, maŋgɔtiwo kple tɛkiti yiwo woate do agava so dzra ye ko wodona. Womedona dzidzɔ ɖe wo ŋuti ye ta miƒo ŋu na wo. Mía nɔvi yiwo nye hadzila aɖewo tso Togo, Benin mea, yi woyɔna be Zogegeviwoa, woe va ƒo ŋu na mí hekeke nu ke. Wogaɖo dzudzɔ ɖe mía ŋuti hafi wotrɔ ya míeɖo asi wɔna te. Yeta fianyiame nɔ anyi ɖe tɔnye, Alfa Kɔku, ƒe zikpui me be mana xexea nenya be míbu. Fifia wofia mí mɔ ne nyɔ na ame ɖea, netoe ne wòanye ɖagbe nɛ. Yo, mía dakpe, mía tɔtɔgbi azuma ame ne tsi agbe. Wobe nyasetɔ menye agba kae wònye o. Wofia mí mɔ ne nyo ne mía míazɔ ɖe edzi kɔa, akpɔ ɖagbe. Mía dakpe ne ame ɖe sia ɖe yi ke wɔ ɖeka kpe mí tso wɔna ƒe gɔmedzedze va se ɖe afi yi ke míava ɖo fia. Wobe mɔlegbe aɖeke megbɔa edu ŋu yina o. Eya ta míasẽ eya ɖafi egodzi. Ne gaƒoƒo nyuietɔ ɖo dzia, míagatrɔ ava mia gbɔ. Ŋgɔnyenye aʋu drã hebe loge nekpɔ ŋkɔ tsi me go aʋua tsi me go. Nenye be ame aɖe di be yease tɔgbuia ŋkɔ, yeaƒo nu kplii loo alo yeakɔ enya ʋaʋla aɖe agblɔ nɛa, tɔgbuia ŋutɔ le afi egodzi ayɔ eƒe gaƒodzesiwo le e míase le yeaʋa la dzi. Hiatɔ, ne ame aɖe kpe ɖe ŋuwò ɖe. Yoo, nu yi magblɔ.
Azɔ ƒo nya ta nye be, medi be mana ame sia ame nanya be amlima aɖe le xexea si. Ne ède dzesi hã, wò ŋutɔ asa vɔ na ɖokuiwò. Wò ŋutɔ awɔ ɖokuiwò kesinɔtɔ. Yeta kɔ nu yiwo yi dzi petepete la, madze agbagba be lé kɔnuwo yi dzi ale yi wona be mado gbe ɖa, nɔnɔme yi ke me wobe manɔ ado gbe ɖa. Nye ame ne xexea katã woakpɔe ɖe dzesi. Gake ne be yeakpɔtɔ va zu ma ɖe? Alo aba wɔla si nye zã. Woada wo ɖe skrinma dzi. Woakpɔe. Menye nye ko aganɔ ye o. Vɔ ye nye abe nye ɖevi me nɔmba ka woɖe asi na fifia ye nye zero two four four.

age ɖe tɔgbazu ma dzi le eƒe agbasa le eƒe afi sia afi ke wòle tsɔa ma na bia. Amen ɖua.
Yo, míaƒe nukpɔlawo, míada akpe na mi. Ne gaƒoƒoa ɖo dzi nyuie kɔa, míagatrɔ age ɖe mia dzi. Bye bye.
Etukpa. Etsi ɖeke mele dea me le fi ma. Hã? Etsi le tukpa fi ɖe le ba.